Tutan ah zeidah kan chim lai ti si ahcun kan pupa hna nih khuakhen leido an timi chan hi zeibantuk dah chan dah a si i khuakhen leido timi cu tah zeidah a si timi kha tutan ah vun chim ka timhmi a si. Hi kan pupa hna chan kan zoh tikah kan pupa hna ram uk chan hi khua le ram, thil le ri i cuh i khuakhat le khuakhat, ram khat le ram khat i tuk, i doh, i thah i bu khat le bu khat tibantuk aa i doh, i i doh, i tuk, i thah chan kha a si i i aa hlanlio holh in kan chim si ahcun an va chim hna, an va ramh tawn hna ti kha kan pupa hna tuanbia ah kan hmuh khawhmi a si. I cuti i I tuk i thah i nawn le khat le khat i doh a tam tuk caah khan khua caan a har tuk ti kha a si. I hlan lio ahcun phanhat zong a um lo caah an ke lawng in hlinglak le so lak ah an ke lawng bak in an kal i cuahcun fur ti a lianh caan ahhin tlangthluan kha an zaw i lam a um lonak ah cun Zei kan ti lai? Ṭhal a si caan ah khan horkuang in an kal ti kha kan hmuh khawhmi a si. Zeiruangah kan ti si ahcun a hlan khua an rak tlak ka, ram an rak tlak ka ahcun lam le sul zong kha a um lo caah fing le tlang an i hlet i horkuang in an rak i hlat i khat le khat, khuakhat le khuakhat kam ah ti khan an rak i tlawngkai ti kha kan hmuh khawhmi a si. Hi lio caan ah hin Cutite har bu te cun fanu fapa an cawm hna, chungkhar an cawm hna, hmainu hmaipa an zohkhenh hna ti kha an tuanbia kan hmuh khawhmi a si. I zeiruangah dah khuakhen lei do an ti ti siahcun rian an ṭuan tik ahhin an duhning in rawl a vuai ti lo. Cu tikah ei awk an ngei ti lo i cucu ei awk an ngeihnak hnga ding caah cun zeilawng dah tang kan ti si cun khuadang kha va tuk va doh i an ngeih ciami aa ti le rawl aa saṭil arva kha va chuh va lak kha lawnglawng kha a tang cang. Cu tikah khat le khat an i do, an i do, an i tu, an i that tikah cuti cun Khuakhat le khuakhat zong kha an har chin. Cu tikah khuakhen leido an timi kha a si. Khuakhen leido ral an rak timi chan kha a si. Hika hin aa domi khua, khat le khat ai domi khua, a tampi a um an ti. Catialtu nih hin tampi a um an ti. I an vun langhtermi, a biapi deuh an vun langhtermi hika hin tlawmpal te kan vun hmuh khawhmi cu AD thongkhat le la sarih le sawm sarih le kum sarih ah hin Chin pupa hna nih East Pakistan hi an rak i tu ti kha a si. Cun AD thong khat le zasarih le sawmriat hrawng ah hin khualhring le tlangte khua kha an rak i do, an rak i tu ti si. Cun AD thong khat le zariat hrawng ah hin taisun nih uh, lophei le khuasak, cun chuncung le hualngo, cun khawngli le lungzarh, Cun ramthlo le tiphul, cun Hakha le Sakta, Chuncung le Thantlang tibantuk kha hi thongkhat le zariat area hi ṭhalo lak tein ral an rak i tu khukhat le khukhat. Kanmah Laimi phun lila kha an rak i do. Cuti cun an va chim hna, an ngaihchiah kha, an va lakpiak hna, an va firpiak hna, an va ramh hna i cuti cun caan an rak hman lio caan kha a si i khukhen lei do. ralchan an rak timi kha a si ti kha tuanbia kan hmuh khawhmi a si. Cun a donghnak bik ah Tidim, Sizang, Hakha le Falam nih hin lam nai ah ummi Kawl pawl le Mar le Kala pawl kha an chim hna an ti. Chim timi cu hi an va tuk hna, an khua an, an ngaihchiah pawl kha an tirawl pawl kha an va lakpiak hna tinak kha a si. An va doh hna ti kha a si. Hi cucu tuanbia kan Lai pupa hna tuanbia kan hmuh khawhmi a si i a tangmi zong hi kan Lai tuanbia kong hi tampi chim ding a um rih caah i kan theih theihtlai tete a simi tampi chim ding a um. Cucaah cun ka YouTube channel ah khan Laimi kong he pehtlai in Lai nunphung kong he pehtlai in theih na duh si ahcun Chin History and Culture Researcher timi YouTube channel kha subscribe rak ka tuah ve law Cun comment le like zong khan thazaang rak ka pe tawn ve ti kha hika zawn hin cah chih kan duhmi si.